Хәерле көннәр, уңган хуҗабикәләр! Бүген күп санлы сораулар буенча мин чуртан балыгын фаршировать итергә, тутырыга өйрәтеп үтәсем килә. Ничек итеп дөрес итеп чистартырга, ничек итеп дөрес итеп тутырыга һәм шулай ук заливать итәргә өйрәтәм. Бу инде бик зур кунаклар вакытында, туйларда, банкетларда әзерләнә торган ризык. Менә бүген миңа шундый чуртан балыгы белән кулланырга насыйп булды. Менә бу балыкның мин тышын алдан чистарттым, кабыкларын. Тәңкәләрен чистарттым, эчен чистарттым. Хәзер менә шушы балыкның күлмәген генә калдырып, эчендәге бөтен сиякләрен, зарар, зыян китермичә, сиякләрен һәм эчендәге бөтен итен алачакбыз. Башта менә бу соңак ягыннан тотынабыз. Менә шушы канат, менә шушы канат тирәсеннән. И, менә бу җирләреннән тотынмыйча, менә бу ир җирләренә тимичә, хәзер әкрен генә без аны куптарабыз. Менә моннан әкрен генә тотынып, бармак белән менә шулай әкрен генә күлмәкне салдырабыз. Канатлары күлмәкнең өстендә кала. Аларга тотынмыйбыз менә. Бармак белән без аны әкрен генә, әкрен генә менә. Менә шулай. Ул күлмәген үзе сала. Менә карагыз. Менә ите, сиякләре кала. Ә менә бу күлмәге салына. Шул ук вакытта бик сак эшләргә кирәк. Күлмәген ертырга ярамый. Чөнки шушы күлмәк эченә без тутырачакбыз фарышны. Менә бу Балыктан ясалган фарышны. Менә хәзер тышын салдырдым. Менә карагыз. Менә. Менә бу эчке ягы весь бу якта калды. Хәзер менә бу яннан, башыннан, менә шул җиреннән ха кисеп алабыз. Менә бу элешен кисеп алабыз. Хәзер мин әкрен генә тышына заран китермичә күлмәгенә кисәчәкмен. Бик сак кына, кулны кисмичә. Бу ярын. Так, кистек. Так, мысы кистек. Менә, карагыз. Менә, балык үтә күренә, менә карагыз, тышы үтә күренә. Менә. Менә. Хәзер бу башына кадәр килдек. Хәзер кыйрык өлешен кона калдырып, менә бу ереннән кисеп алабыз. Менә шунда хәле, менә күпме ите һәм сияге кола. Менә шуннан кисеп алабыз очыннан. Менә булды, менә карагыз. Балык как будто исән сау. Менә. Күлмәге һәм хәтта кыйрыгы калды, башы калды, менә карагыз. Хәзер моны якка алып куябыз. Менә бу якка алып куябыз. Менә моның менә моны хәзер сиягеннән арындырабыз да мясорубкадан чыгарабыз. Бу урында бик уңайлы. Менә аның ите. Тоже үзеннән үзе ул менә бармак белән сыпырып кына барырга кирәк менә күрәбез менә шулай
Чуртан гомумән сөякле балык. Сөяге кылчыклы балык дип Кылчыгы әз.
Юк, күп түгел аны. Иң безобидный балык инде ул. Менә шуны, менә сөяге ничек кала бу якта. Зуррак ниләрен ахырдан алабыз. Менә шулай сыпырып барабыз, әнә ничек. Менә сиәк ничек кала, ә ите әнә ничек аерыла. Карагыз, менә сытып кына барырга, менә шул уңай. Булды. Менә безнең балыкның күлмәге, башы исән, кыйрыклары исән. Менә. Менә нинди нәзек, бик нечкә. Челтәр сыман. Ә менә күпме ите чыкты? Шундый чиста ит. Без аны сиякләреннән арындырдык булган, ләкин алай да вак сиякләре калмасын дип, безгә хәзер аны бер-ике тапкыр чыгарга кирәк. Ит тарткычтан. Ит тарткычтан

Балык эчендәге итен чыгардык. Хәзер безгә шампиньон кирәк булачак. Менә шушы шампиньонны, менә бу 300 грамм, 300 грамм шампиньонны мин хәзер юып, яхшылап мясорубкадан чыгарам. Әстенә чыгарабыз 3 телем сарымсак. Менә 3 телем сарымсак. Һәм бер баш суганны мин чистартып, юып, турадым. чуртанның йомшак итенә куш чыгардык, шулай ук шампиньонны, сарымсак, эч долька, Өч телем, өч тырнак һәм бер баш суган. Хәзер шуны кушабыз. Монда кушабыз. Шулай ук бер бал кашыгы тоз. Менә бу салып куйган идем. Өч кашык аш кашыгы каймак. Күкәй, бер күкәй, юан, чистартылган күкәй. Борыч. Борычны чама белән. Менә чама белән борычны салабыз. Һәм приправа менә рыба, для рыбы дигән балык өчен тәмләткеч. Чама белән шулай салабыз. Бер бал кашык где-то. Бөтен әйберне салып бетердек. Хәзер кулга перчатка кидем. И Хәзер бутыйбыз. Шулы әйбәт иттереп шушы массаны ие фарш ясыйбыз. Безнең фаршировать итәргә эченә масса әзер булачак. Әйбәтләп кул белән. Чөнки без аны барыбер кул белән тутырачакбыз. листада тутырабыз, ә бысын майлап менә монда куябыз. Майлыйм әле. Менә шушы фарышны эченә тутырам. Менә бу башының эчен Нәбәс тутырабыз. Менә карагыз. Башының эчен яхшылап юдым. Бернинди элпә дә, бернәрсә дә калдырырга кирәкми. Хәзер шулай тутыра барабыз. Менә күлмәк эченә. Рәтләп тутырабыз. Балыкны оживать итәбез. Балыкны тутырдык фарш белән. Хәзер тегәбез. Энә җеп белән? Әйе.
Гади энә җеп белән менә тиеп. Эләктереп, эләктереп, эре-эре атлатып тегеп чыгабыз. Баш очыннан аласыз беренче.
Әйе, мәшә эре-эре атлатып. Просто формасын сакласын өчен. Кайсыр вакытны мин текмим дә, ләкин бу бик зур, шуның өчен тегәм.
Листага да сыешып бетми ул. Без аны түгәрәкләп куярбыз инде. Аның формасы туңганда түгәрәк иде. Менә шул форманы тагын ала инде ул. Сак кына иттереп балыгыбызны куйдык түгәрәкләп. Чөнки ул туп-туры иттереп сыя алмый һәм формасын матурлыйбыз. Менә карагыз. Менә аның Канатларын әйбәтләп җәеп куябыз. Аста калмасын өчен менә бу канатларын хәзер менә боларны рәтләп шулай куябыз, чтоб формасы үзгәрмәсен өчен. Менә монда бер канаты, монда берсе, менә җәеп-җәеп куябыз матурлап. Менә канатларына зыян килмәсе өчен пищевой пленка белән капладым. Янып китмәсен өчен, формаларын үзгәртмәсен өчен менә һәрберсен, һәрберсен эттереп куйдым. Аны ярый фольга белән дә, шулай ук ярый пергамент кәгазь белән дә. Хәзер безнең форма алды. Хәзер без моны мичкә тыгабыз 170 градуска. Ничә сәгать пешәчәк инде бу? Ул тиз пешә, ярты сәгать, хәтта 40 минут. Ну, 40 минут где-то 30 минутта да пешә. Карап торасың инде. Әгәр дә күзләре агарып чыкса, димәк, пешкән дигән сүз. Янып китмәсен өчен төбенә менә шулай су салам. Һәм мичкә озатабыз. Пеште. Хәзер алабыз. Алабыз да суындырга куябыз.
Менә Гамилә ханым шуртанны матур иттереп бизәп әзерләгән. Гамилә ханым, шуның хәтле матур итеп бизәгәнсез. Нәрсәләр кулландыгыз?
Менә безнең чуртанның пешкәч бит инде аның формасы бозыла. Шуңа күрә кайбер бозылган урыннарын каплар өчен матурлап бизәргә кирәк, кешеләр сизмәслек итеп. Менә мин аңа күзләр куйдым. Менә күзләрне маслинадан куйдым, кара маслинадан. Шулай ук менә бу җире бераз э, пешеп бозылган иде мин аларга мандаринны бизәп куйдым шулай ук ә шулай ук менә монда камышлар ясадым камышларны маслинага утырттым суганның очларын менә ничек үсә торган суганнар кебек килеп чыга һәм төнбыеклар ясадым төнбыекларны суганны э, кисеп төнгелеккә сары краска салып пищевой аларны төнгелеккә калдырдым Бусы кишердән, менә таҗны шулай ук кишердән. Менә бусы кишердән розалар, роза. Бусы шулай ук төнбоек һәм бусы кивидан инде. Менә теләсә нинди гади генә әйбердән дә шедеврлар ясап була. Без инде э, боларны теләсә каян Теләгәндә ирән алабыз. Хәзер YouTube каналларында күп бу әйберләр. Мин инде күптәннән, хәзер бер 25 ел ясыйм менә бу фаршированный щуканы дияргә чуртанны. Минем яраткан ризыгым. Туйларга ясыйм инде мин аны банкетларга ясыйм. Шулай ук заливать иттем. Заливать иткәндә шулпага бит инде Башта желатинны, ике кашык желатинны э, кайнап суытылган суга эреттем. Һәм шул эреткән суны, э, эреткән желатинны э, шулпага салып, кайнарлаттым. Кайнатып чыгарга түгел, һәм салдым. Ул күл кебек менә безнең балыгыбыз күлдә рәхәтләнеп ял итә. Шулай ук менә яшел суганнан да шундый матур формалар ясап була. Дөрес, минем э, яшел суганым бераз эшегән, шуңа күрә бик матур килеп чыкмады, ләкин аңардан шул хәтле матур бантиклар ясап була. Менә шул тырышыгыз ясарга шундый тәмле, шундый матур. И һәрберегезгә исәнлектә, саулыкта, тәмле ризыклар ашарга насип булсын сезгә. Исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Ашларыгыз тәмле булсын.